Taf kif tista' tagħmel id-dar tiegħek aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u l-ilma? L-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma tipprovdi servizz ta' verifika tal-użu tal-enerġija fid-djar mingħajr ħlas. Wara li d-dar tkun iċċekkjata, jingħata parir adattat speċifikament għall-bżonnijiet tiegħek. Il-proċess huwa sempliċi. Tista' żżur ilma.org.mt, tagħżel żjarat fid-djar u timla applikazzjoni online. Inkella, ċempel fuq 222-92575 u agħmel appuntament għal ħin konvenjenti għalik. Kull żjara ddum madwar tliet kwarti. Allura, x'jiġri waqt dawn iż-żjarat? L-uffiċjali tagħna jibdew billi jistaqsuk xi domandi dwar il-konsum tipiku tal-enerġija u l-ilma tiegħek. Eżempju, dwar kemm nies jgħixu fid-dar u x'tip ta' apparat għandek, minn jekk għandekx kitla, sabir jew pannelli tax-xemx. Jistaqsuk ukoll kemm ilu għandek dan l-apparat u jekk tużahx ta' spiss. Jekk ikun neċessarju, issir spezzjoni viżiva tal-apparat biex wieħed jara jekk hux qed jaħdem tajjeb. Wara, ngħaddu għall-binja nnifisha. Id-dar tiegħek hi iżolata tajjeb kontra l-klima ta' barra? Għandek twieqi b'ħġieġ doppju jew sistemi biex issaħħan il-kumplament tad-dar? Jekk għandek air conditioner, aħjar tuża lilu biex issaħħan id-dar u dejjem agħlaq it-twieqi u aperturi oħra sabiex l-air conditioner ikun aktar effiċjenti. Din l-informazzjoni hi importanti għaliex kif issaħħan darek fix-xitwa u tkessaħha fis-sajf għandhom impatt kbir fuq kemm tikkonsma enerġija. L-uffiċjali mbagħad jistaqsuk dwar l-ilma u l-konsum tal-elettriku. X'tieħu l-aktar, showers jew banjijiet? Kemm-il darba? Kemm għandek geezers? Għandek dishwasher? Hemm bżonn li jkollok tliet freezers jew tista' tgħaddi b'waħda? Ladarba l-uffiċjali jkollhom stampa ċara tal-użu tal-enerġija u l-ilma, jistgħu wkoll jissuġġerulek skemi li tista' tikkwalifika għalihom, bħall-iskema tas-solar water heater, l-iskema tal-bjar u skemi oħra, kollha disponibbli mir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma. L-uffiċjali jgħinuk ukoll tifhem aħjar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Forsi anke jidentifikaw xi inkorrettezzi, bħal fin-numru ta' residenti, jekk il-kont hux residenzjali jew domestiku, u fin-numru ta' ġranet li l-kont ikopri. u jispjegawlek x'hemm bżonn tagħmel biex tirranġhom. L-uffiċjali jagħtuk ukoll pariri kif tista' tnaqqas il-kont tal-enerġija u l-ilma b'mod li tiffranka l-flus. Wara ż-żjara, jitħejja rapport fil-qosor ta' dak li kien diskuss. Dan jintbagħtlek id-dar. F'każijiet eċċezzjonali, jekk ikun hemm ħtieġa, tista' anke tiġi miftehma żjara oħra. Kif tistgħu taraw, dawn il-verifiki fid-dar huma ta' benefiċċju għalik għax jgħinuk tuża l-ilma u l-elettriku b'mod aktar effiċjenti. B'hekk, Tiffranka l-flus fuq il-kontijiet u jkun tajjeb għall-ambjent ukoll. Fuq kollox, il-pariri mogħtija lilek ikunu mfassla apposta fuq kif int tuża l-enerġija u l-ilma. Tiskanta, kemm naħlu ilma u enerġija mingħajr ma nkunu nafu, jew għax l-apparat li għandna mhux effiċjenti, jew għax l-istil ta' ħajja li drajna bih mhux ideali, parir mingħand speċjalista dejjem jgħin. Il-pass li jmiss hu li tidħol fuq ilma dot org dot md jew iċċempel fuq 2229. 2575 u tagħmel appuntament. L-ilma ibda minnek. Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.